Mmerɛ no ayɛ be. Ɔbɔadeɛ adaworoma, ɛnnɛ memene, ɔde yɛn nkwa akyɛ yɛn. Sɛ yɛkan yɛ. Mema mo asete dada, sɛ mene m'abadwafoɔ. Yɛde deɛ ɛrekɔ so wɔ dɔ mu, awadeɛ mu, mpo ɛnnɛ mpena twɛn yɛagye atom wɔ yɛn ankasa yɛ society mu, yɛde bɛbrɛ mo, de ayɛ awerɛhoɔ De ayɛ su mu, de ayɛ anigyeɛ ama mpam mm Ɛtɔ da bi a na ɛso ayɛ hot Ɛtɔ da bi a na ayɛ warm Ɛtɔ da bi a na ayɛ very cool Ɛnnɛ, Nana Adwo Agyewua, Ɔhema baako pɛ Me ne m'abadwafoɔ, yɛatena ase Ɔmampanin a watwa mu dada, Yah Kwame Nkrumah na ɛkaa n'asɛm. I say at long last the battle has ended anything can happen ɛnɛ deɛ ɛbɛsi wɔ studio ha ɛbɛsi ɛfɛ nea ɛbɛwurawura mu nea atrɛtrɛ mu nea apɛsɛpɛsɛ mu nea ɛde agu apampan so ama deɛ awoɔ no nsuo aka no ama no ayɛ mmerɛ Metwaa me ho aba na makɔpɛ sika kakraa bi de aboa efisɛ wɔn adom nti na me nana adwagya wɔ mɛtumi agye m'adwa a mede ɔdɔ mu nsɛm ka m'atele ne Hot Night Show de rebrɛ wɔn. Ɛnkɔ akyiri na hwɛ seesei a. Meda wo ase sɛ woanya mmerɛ de ama me. Ɛyɛ nkurɔfokuo bi adaworoma na ɛpagyaa me si akonko, ɛma meredi ahinkyɛkyɛ, mehinhim sɛ anofire bi a ne pan bɔ wiem na atwa pɛw. Pew pew ɛyɛ krakye perfect skin and body therapy ɔmo na asɔ me mu ama ɛnnɛ mede hot night show ɛɛbrɛ mo sɛ wo wura krakyefo asoɛe a yɛwɔ krakye tomato paste fibre nnuanennuro ahyɛ tomato paste yi mu ma ɛma wode yɛ aduane a wa wote mmm what a taste ɛno nso nka akyi ɛ bɛɛmɛ no a mode bɔɔ so a sima na moyɛ mo nhyehyem na wɔda ayɛ a, ɛnde wɔbɛkye nkorɔmmoa akɛseɛ. Asɛ ɛyi caterpillar aka? Daabi, yɛbɛma akrakye bitters na wode anom. Na woanom awie no, ɛte sɛ nsuo a ɛhyɛ fridge mu. Afa wo mene mu na kɔ yɔ na ɛgu wo yam a, atenetene nipadua no mu na wogyina so na worebɔ adwuma a, woawurawura. Ɛma ɔbaa no pagya ne mu na ɔpete ne ho a, ɔka sɛ, Ah me wura, wɔayɛ adeɛ. Wɔn nso ɛka ho bi na asam asene, krakye pɛfɛ skin and body therapy, wɔn make ups, mmɛ, woahwɛ me a, ɛtew sɛn? Wɔn na ɛnnɛ nana, wɔn ama me ho ayɛ fɛfɛɛfɛ, ne m'abadwa kɔɔ deɛ, na menka. Wɔn nso wɔn ayɛ sɔkɔsɔkɔsɔkɔsɔkɔ yi, krakye pɛfɛ skin and body therapy, wɔn ada wo ma. na makeup hyɛ akɛseɛ wohwɛ ɔbaa yi w'anim a ɛkyɛ sardine na officer koraa deɛ na menka ɛno ɔmo ɛne adwumakuo asɔ masene ama maba na nansen ɛnsɛm ɔkɔ so ebi awerɛho wote bia ebi nso ahonka na ɛno ne yɛbɛbuobuo mu deɛ ɛkɔ so wɔ mpam anadwo sɛ nka wofa amanfoɔ deɛ kyɛ nka bɛgye pɛw Emu ntɔkwa pɛw no bi nso so wɔ hɔ a, na yɛ etuo pɛpɛ bi a ɛkeka kɔ baabi. Nti ɛnɛ, mese w'afidie no twerɛ akonnwa no prɛ ho na yɛmmisa sɛ, sɛ yɛka sɛ sex, Akwasi Broni na ɛkaa no brɛfo, yɛdeɛ na nananom brɛ so ne yɛka ne die. Nso ne ɔma se yɛnka ne saa, yɛka no sex. Sɛ wote no no, sex. Ɛnɛ sɛ yɛka sex a, ɛno koraa ne dɛn? Na mmom mpanimfoɔ akuku dɛm wɔ mmra. Sɛ wohwɛ me nsa nifa so a, ɔbɛwe ahoɔfɛ papa bi. Ɔbɛwe ahoɔfɛ papa bi. Ɛbɛkyerɛ wo mu ama ohu ɛna. Ɔbɛwe yɛ ɔbaa pa a ɔwɔ yɛn ankasa yɛ kurodua mu ha, na ɔno nso so, sɛ wo honam dwodwo wo, ɔwɔ gym, na sɛ wo ho wayɛ adwuma abrɛ no, ɔkɔ n'asoɛe a, ɔbɛwe ne mu akɔ aba. Ah, na wohwɛ deɛ ɔte bɛrima nimonyamfoɔ Me nkoa me dɔfo papa bi. Me se hwɛ ma fina na wo yɛ ayɛ fɛ. Edin no yɛ baako pɛ. Ɛyɛ Emmanuel Sachi. Ɔno nso yɛ retired police a kyɛ sɛ ɛno nyɛ police na na wɔtwetwe abaa anaa wode no agyegye coins no bi wɔ kwan.
Woyɛ sure? Ah, officer nkoa. sɛdeɛ wɔasi anyini wɔ polisi adwuma mu a wɔagye mu retire nyinaa wofa kyɛ sɛ na officer nkoa. Sɛ wɔn sɛ na mete no. Ɛɛ, Bra. Bisa, mehu sɛ

First no na yɛka ɛnna, ɛnyɛ ɛnna sɛ w'asɛ kɛtɛ no w'ada hɔ kwa ara no kwa. Akwasi Broni sisters, yɛn nso yɛpɛ nso yɛnim sɛ biribi ɛnna. Yɛka ɛnna a, ɛno koraa no ɛne dɛn? Yo,
medase. Ɛɛ, yɛka ɛnna a, ɛyɛ a na ebinom bɛdwene sɛ w'ada, ɛda kɛkɛ. but emu yɛ duru sɛ wo ne ɔbaa bɛda kɛtɛ koro so wɔn kɔn ara bɛtumi ada kɛtɛ koro so a yɛfrɛ no sɛ maada ɛyɛ ɛna ne nko ara maada nanso worekɔ ɛna mu a ɛyɛ ade mmienu plural form ɛna nipa he na ɛda nipa mmienu ɔbea baako ɛna ɔbarima baako na makɔda no ɛhɔ ɛna mobɛyɛ nyankomade adeɛ wobɛkyerɛ ɔdɔ sɛ wodɔ baa no na dɛn na wobɛyɛ ɛnoa sɛ wobɛsu ne mu na wode wo nsa afefa n'ani akyi nwi no. Yɛwɔ attractive mind. Ebi a mokɔdaeɛ no, ɔbaa no ɔni adwene saa. Na mmom, by all means, ɛsɛ mo mu baako benya saa adwene no. Ɛyɛ adwene na ɛtwe saa nna no reba. Enti wobɛ start na wode wo nsa afefaafefa n'ani akyi, woasuso ne hwene mu na woamiamia no ayɛ sɛ wonunu no no, na ɛte sɛ agorɔ no redi wo mpa no so. Enti ɛhɔ. Ɛna nna nankasa a yɛka no sex no yɛbɛyɛ adwuma.
Ɛhɔ ɛna deɛ ɛka no sex no sex no a yɛfrɛ no adwuma nna no ɛbɛyɛ adwuma. Na me sɛ bisa bi mepɛ sɛ mehunu sɛ adwuma sex no. Adwuma sex no ɔn sɛ ɛɛ. Ɔbea no, obeyi ne ho. Wo nso wubeyi wo ho. Mo nyinaa moayi mo ho na moda mpa no so. Wayi ne ho sɛ sɛn? Sɛ wɔretwitwa ne ti nwi? Dabi, dabi, obeyi n'atareɛ, na wo nso woayi w'atareɛ. Mo nyinaa Oh, moada. okay. So ahu? Nna no a, saa nna no na yɛfrɛ no nna no o. Enti mmerɛ a wo, wokisi no anaasɛ wode wo nsa fa ne, n'ani akyi ne adeɛ no nyinaa, ɔno nso Obenya adwene bi ahu sɛ wohia biribi wɔ ne hɔ. Adɛn, woanyi akɔnhoma sika no? Ɛɛ, akɔnhoma sika no deɛ sɛ nea yɛn adwene yɛ yɛ yɛ yɛ akɔnhoma sika.
Ɛsɛ yɛ mmoa wɔsɛ wɔsɛ ohia bi. Ɛɛ, wohia adeɛ a wohia ne sɛ wopɛ sɛ wɔkɔ Jerusalem. Yɛwɔ Jerusalem. Ɛna ɛwɔ ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ yɛfrɛ nsɛn ɛɛ Jesus ebi a ɛɛ saa ɛhɔ no. Yɛn mmɔden pɛsɛ no, ɛyɛ a na yɛde nidie kakra bata ho, na yɛka sɛ, Mekɔ Yerusalem, but wei wo ne no bɛyɛ wo ne no bɛda anaasɛ wobɛfa no wobɛfa no
Wobɛfa no, na mennim deɛ Mister Sachi repa aka sɛ wobɛfa no sɛ wode ne nhyɛ akyire anaa wofa no asɔ ɛnti ma Mister Sachi Mister mate ma me yɛ wokyerɛ mu ma me. Ɛɛ wobɛfa no na ɔpa akyerɛ sɛ obedi no tama so sɛ obedi ɔbaa no ɔbɛworɔ n'ataare ɔbɛma no so bɛworɔ n'ataare na afei na ɔmo ahyɛ aseɛ. Yɛmiamia yɛn ho, yɛfefe yɛn ho, yɛyɛ sei, yɛyɛ sei. Ɛno na Mister Sethi pɛ sɛ ɔkyerɛ no a ayɔ.
Na wopɛ sɛ wokyerɛ no dwa mu a, ɔbaa no ɔbɛsosɔ ne mu, ɔbɛfefe n'ano, ɛso wode wo nsa bɛfefa n'ani akyi, na afei no moaworɔ mo ho, na wobɛfa no ne deɛ, ɛno deɛ Mister Sethi, na wobɛstate, wobɛdi no sɛ sɛ ɔyɛ aduane na wode bɛhyɛ w'anum. Ɛno nti na yɛka sɛ, wɔn sɛ mpanyinfo ɛka asɛm yɛnka no pɛn saa nti wonya ka sɛ yɛkɔda ɛyɛ sɛ ɔbaa no ɔbɛte aseɛ ɛna wonka no pɛn sɛ wokɔka no pɛn a ɛde sɛ mmɔfra wɔ mpanyin ase nti no wokɔka no saa no a ayɛ sɛ wobɛma nkwadaa no asua nti na biribi a ne yɛyɛ de sie sɛ ɔte aseɛ yɛka yɛka asɛm no a yɛmmɔ din pɛn sɛ ɔde aseɛ oh, ah, na mmom eh, yɛkɔda me ne ɔbɛda nti me ne ɔbɛda no nna a yɛbɛda no adeɛ a yɛkɔ akɔyɛ no ebi a nkwadaa nso so te akyire ɛna yɛn nkwadaa no nso so yɛpɛ sɛ wɔn hu nyansa bi a saa adeɛ no nso so wɔn fa mmoro yɛn so sɛ ɔte aseɛ nti sɛ woka sɛ mekɔdi no anaasɛ me me me me mekobutu no so na me ne no ada anaasɛ biribi saa no a, ɛyɛ a na nkwadaa no nso a ɛwɔ akyire no ɛyɛ a na ɛm sɛ ɛno no saa no ɛbɛ ɛyɛ yi kakra. Mede nti dwom ɔ.
Hmm, deɛ Mister Sakyi reka no, sesei no ɛyɛ ɛyɛ ayi na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ma abɔnten obiara hu deɛ ɛyɛ sɛ ɛkɔ so nti wei deɛ mfa nkwadaa ho me mehu no sɛ Wosɔre anɔpa a, ɔbaa koraa mpo, woasɔre anɔpa no, wo wura rekɔ adwuma no, ma no nhu sɛ ɛnnɛ a worekɔ yi, woba a, ɛnnɛ biribi sei, yɛbɛ, yɛ, yɛ, ɛnnɛ yɛbɛdi yɛ ho. Ɛsɛ sɛ woma no hu. Woma no hu a, ɔ, ɔba a, ɔfiri kurom ba a, wohu sɛ ɛda n'adwenem dada. Ɔtumi tɔ biribi koraa, ɔba a, na ɔde ahyɛ wo nsam, na wahu sɛ ɛnnɛ biribi bɛkɔ so. Nti biribi wɔ hɔnom a, yɛn no, yɛn na yɛde, yɛde, yɛkatakata nneɛma so. Akwasi broni ne ba ɔkyerɛ no obi ba Ghana foɔ obi ba bisa sɛ mama nti wohwɛ a wei ɛyɛ me deɛn ɔsi frɔ ɛyɛ bofrot ɔkɔ school no yɛbisa no sɛ wei yɛ deɛn ɔsi bofrot wo na ɔma akwadaa no kɔ kaa saa bofrot no kyerɛ ne mu Akwasi broni ɔkyerɛ ne ba mu ɛma ne ba no hu sɛ wei ɛyɛ sei wei ɛyɛ sei. Adɛn na wɔn de wɔn nsɛe? Wɔn nsɛe yɛ. So wate aseɛ? Wɔankyerɛ akwadaa no a, bɛduru mmerɛ bi no, na wama nneɛma ayera wɔ n'adwenem bebree. Nti wei nyɛ bɔne. Yɛrekyerɛ kwan a ɛbɛfa so a wo ne wo kunu te a obi koraa mmɛgye no. Ɛnnɛ wodi agorɔ mmabaawa no aba no, Kristofoɔ no ba a, wɔbɛgye seesei ara yi. Nti ɛsɛ sɛ woma wo kunu no hu sɛ woyɛ ɔbaa, wosom bo. Nti. Wɔkɔ wokɔ adwuma no a na wɔn nyinaa hu sɛ ɛnɛ deɛ daddy wobaa ɛnɛ deɛ yɛbɛdi o na wɔate aseɛ nti wobaa w'anya ayi biara brɛ no mmerɛ woadware awie wɔama no biribi adi mo asiesie mo ho agorɔ agorɔ agorɔ TV ho saa na mode akɔ wura dɛm ɛno ani na mode ahyehyɛ so w'anya bɔne wo kunu no no ɛnɛ mmabaawa aba koraa mpo no. Wo aware a sɛ ɔka wo apapa bi no no ɔɔtwe no deɛ ntia? Ɔma bɛɛma no ani gye ɛna mmaa no so ɛsese yɛ yɛ hye yɛ ho siesie yie Wo kunu no kɔ abonten ɔkɔnya obi a ɔfa akora no ɔtumi sɛ yes na wo ɔbaa bɛsia no akyakakyakakyaka deɛ a ee wo deɛ waa ka no korɛ ɔdo bɛkɔ sese yɛ ɛsese ɔma hɔ no yɛ kama Ɛyɛ nokware. Wote hɔ ma wo yɛ ahosiesie susu yɛ hohoro yɛ ho yie mmaa yɛ adeɛ baako a aka no no ɛsɛ sɛ yɛsiesie yɛ ase yie nsuohyeɛ yɛmfa nsiesie yɛ ase ɛyɛ nsuo nwunu wadwale nsuohyeɛ tutututu awie kura no asɛ wo nsuo nwunu asi nkyɛn wowie ara de ahohoro hɔ tam biara ɛhɔ ne wɔ ahoɔden yɛm so no wɔ ka no de ɛhɔ ne wɔ ahoɔden na ɔdɔfoɔ meka no Sɛdeɛ yɛkyerɛkyerɛ mpa so nkɔmmɔ, yɛkyerɛkyerɛ edie, Akwasi Bronin Sesɛs. Wobɛtumi de w'adwenkyerɛ no afa saa nɔmba wei so, 0548221840, 0548221440. Wobɛtumi de afa so. Yɛn nso yɛbɛkenkan no ha. Yɛ, yɛsua sɛ ɛbɛyɛ a aware a ɛrebu, aware a ɛrenyinya, Mpo mpra twe no ɔbɛ mpo otumi akonya no fresh nso so no wotumi hu sɛ na enyinya bɛma no ɔde kɔ bɔɔ sɔɔ da koro pɛ na a ɔnkɔ biom ɛsɛ wonyɛ attractive sex no wonni edie no ankasa yɛ pɛ na edie no a ɛwɔ sɛ bɛma ne bɛda hɔ a wotumi siesie twa nim ma ne de kɔteɛ ne nwura mu no wonyɛ nti ɛba ne sɛ ɔkɔhunu akora ketewa bi no a na wagye wo na na me papa ɛka sɛ yɛbɛfa yɛ sɛ sɛ ha de yɛmfa o Ɛdeɛn ne edie? Oh, edie no ankasa ankasa no, ɛna mepɛ sɛ, ɛdeɛn ne edie? Yɛn awarefoɔ yi a yɛaware, me kunu no, ɛnyɛ sɛ waware me sɛ wode ka wahyɛ me nsa, ɛna ma wiase nyinaa hu na yɛka sɛ waware de ka wahyɛ me nsa, wiase nyinaa hu sɛ woyɛ me kunu. Ɛkaa saa nkwa deɛ nka obi anware, nka obi anam me baabi. Nanso mewɔ gyidie wɔ ho sɛ biribi wɔ edie na Nyankopɔn bɔɔ yɛ sɛ yɛndi no, Ɛdeɛn ne nneɛma bɛn ne nneɛma bɛn na woka bɔ mu a ɛfiri ne din ne sɛ sɛ hene no yɛ hene? Nea meka ne sɛ edin no, immediate anaasɛ at once no a wɔayɛ months no nyinaa awie wo ne ɔbaa no adi mo ho agorɔ nkakrankakra no so anaasɛ ɔbɛwɔte ɛbɛhyɛ ne twam. Ɛhɔ na anigye no bɛyɛ dɛ. Ɛwɔ. Ɛwɔ.
Kɔtɛ no bɛhyɛ atwa no mu.
Yiw, ɛhɔ na anigye no bɛwɔ. Ɔbea no bɛsi bɛ bɛ bɛ bɛ bɛbu ne sisi papa bi wɔ fam hɔ wɔ mpa no so. Na wo barima no nso na wode ahyia no. Ɛno na wobɛhu sɛ yiw. moredi mo ho. Ɛno na ɛyɛ die no. Yiw. Ɛno no na mepɛ. Ɛno na ɛyɛ die no. Sɛ sɛ sɛ meka sɛ mennim kora a, ɛno na mesua o. Yiw. Mennim a, ɛno na mesua. Enti ɛhɔ no ne asɛm no a ɛwɔ sɛ kɔteɛ no ne twɛ no no aka abom. Aka bom no. Ɛsu ato kɔ to twɛ. Saa. Ɛna ɛyɛ die no.
Ɛyɛ die no. Aha.
Nti ɔbea no bɛbɔ de aba na ɔbarima no nso wabɔ de ama no. Nti ɛhɔ. Na ɛyɛ na akɔyɛ up and football. down, up and down, up and down, ne hyia, ne hyia. Ayɛ sɛ wopɔmpe ɛyi ɛɛ bɔɔl no. Kafofo, Kafofo, kafofo. kafofo. A, na yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a, ansa na adie no bɛba so no, ɛwɔ sɛ ɛkɔ so. Sɛ sɛ mete ha yi, Yeah. na ɛnɛ, me kunu no, Yeah. nti na ɔpɛ sɛ Ɛne madi n'anan. Ɛne madi n'anan. Nneɛma bɛn as me ɔbaa no mɛyɛ ɛbɛ look so attractive ama wo ama wo ba a ɔbɛhu sɛ ah nɛ deɛ me kɔn dɔ nana nneɛma bɛn saa. Oh deɛ edi kan wɔn sɛ eh, ɔbea no etumi show ne ho attractive ɛma bɛrima no na ɔbɛkɔ akɔdware ɔkɔdware a. the way yi a ɔbɛba na ɔbɛyi ne ne nufu so na ɔsra pint no koraa no ebi a wɔatwa white pint na ɛbɔ no ne ne to no so na wohu a ɛfɛ deɛ wohu sɛ yes ɔbea wei ne yere yi ɛnɛ deɛ mene ne bɛdi agorɔ mpa so medi ne paa nti ɛno ɛna ɛyɛ atrate na woanyɛ saa a Ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛma no anya wo ho dɔ? Wohu sɛ na ɔseki na ɔhyɛ na ɔseki si ne sisi na ɔyɛ na ɔdaadaa ne ho na ayɛ sɛ ɔbɔ powder bi na ɔde biribi ahyɛ barabara na toto na ayɛ ase na ɔyɛ no deɛ no mɔtuo mu ne adeɛ. Ɛnhyɛ nkuna.
Ɛhɔ na wohu sɛ yiw. Anigye bɛba mpa so. Ɛsɛ si dwom sɛ ɛnɛ wokunu afiri adwuma aba ɔba yɛ wabrɛ n'ani aha Wama no aduan ne dwama no nso adi. Wo nso so, ɛwɔ w'akoma mu sɛ, Nnɛ, mepɛ sɛ me kunu di me, ɛnnɛ, mepɛ sɛ ɔsosɔ me nofo no, ɛnnɛ, mepɛ sɛ, ah, me, nka wo, wo, wo ti mu no, oh my God, ɛnnɛ deɛ nka ɔdɔ yɛ, oh, Awurade, ah, nneɛma bɛn, as, wo na, you being a female, you being a wife no, nneɛma bɛn Ɛna wɔsɛ wo yɛ wo kunu abere o wɔn sɛ wa have hectic day nti na wɔsɛ wa wo kɔn dɔ ɛsɛ ɛnyɛ ɔno na ɛkɔn dɔ wo na wo kɔn dɔ nti di ade na wo bɛ yɛ a ɔno na adwene ni so no na adwene na ni bɔ so bɛka sɛ wow me wife no no waka no ɛnɛ ma bɛn sa sɛ bi a wɔde di awie owie no ɔte akonnwa mu koraa wada ma bɛbɔ no Mebɔ no a, ansa na mereba abɛbɔ no so ɔnsɔre na ɔnhwɛ me no, na mahyɛ nineteen ketewa emu hann na mabɔ powder. Mabɔ so powder a, n'ani bɔ so, ohu sɛ biribi na yɛabɔ so powder yi. Saa nti mebɛduru hɔ pɛ na mebɔ no wie a, na megyina n'anim.

Ayaa no mɛ mɛ mayɛ sɛ deɛ me fa no abɔ me bo no ɛno ano no n'ani so ɛbɛ kyɛ sɛ akye na wie saa manyane no wada paa manyane no ɛhɔ ana me me me me yɛ kɔ nyina na me me yɛ deɛ ɛsɛ me yɛ me nsɛ ne nam baabi baabi ti ɛkɔ dɛm no a me akora me worɔ no ho kama biribiara na ahyɛ ase na sɛ ɔworɔ no ho na ɛrehyɛ ase still na na wɔn ani so n'ani kum cause onim sɛ ebi a wahu o wahu sɛ wahyɛ light night wear ɛna wabɔ so pada ama bible no abie ɛsere some of song ɛɛ ɛɛ hallelujah hallelujah hallelujah wɔn sɛ biribiara ɛkeka bom still n'ani aha

Wobɛda da? Ade no asɔre gyina hɔ. Obi wɔ hɔ Kɔteɛ no koraa asɔre, nso a, wontumi nna. wobɛtumi asosɔ ne kɔten ano no ama sɛ ama no ayɛ ara miamia ne nofo na wofefe ho na woda na woyɛ ne sei no. Nti ɔno ara koraa de bɛyɛ sɛ, ah, ɔbaa yi, ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi sei. Nti ma memmoa no prɛko na yɛmfa ɔdɔ ma ɔdɔ mu na yɛnyɛ no prɛko. Enti wei yɛ nneɛma bi a mopɛ sɛ moyɛ a na sɛ barima no n'ani ha a, Me dɔfo, wei ne nneɛma bi a ɛma yɛyɛ ma no. Sɛ yɛpɛ sɛ ɛnnɛ ɔdɔ di me a, wate, ɔse wo deɛ hyɛ nice wear o. Bɔ- Na ebia na obi mpɛ powder bɛn ne wɔ.
Bɛrima bi ne wɔn pɛ powder a wowɔ tɔma wɔ hɔ a fa bɔ fa to w'asene no na hyɛ deɛ mu yɛ light. Mɛma wo Wɔn ho bɔne powder no koraa wohu tɔma no nko ara koraa a, ade no sɔre. Bɛma no sɔre. Ohun to ma nkwa. Amen
Na ma wo ho nye haw. Wo baabia baabia nye haw. Enti sɛ wonya bɔ pini no a, na sɛnti bi afa no. Enye nam sɛ sɛn wɔ kwan bɛn so o. Bobɔ w'amɔtuom ne w'am ɛne w'ase ne wo baabia ma baabia baabia nye haw. na kyerɛ sɛ wonya bɔ pini na na kyerɛ sɛ wɔhu sɛ yes, biribi reba m'anim. Na
meka sɛ da biara wodware, wopɛ sɛ wokɔ nyehwam, wo use powder, wo use powder, wo use body splash, wo use body splash. Da biara woyɛ dada, nti wohu ohwam dada. Mepɛ nneɛma bi a ɛbɛ ɛbɛ attract no, ɛbɛma ne kɔn adɔ. Adeɛ bi a wohu a ɔno wɔ ɔsɛ wayɛ lazy sɛ dɛn. Wɔbɛpa wo Awurade ah Na ɛkyekye n'akoma Ɛsɛ ne me bi na mepɛ atie Ewiam ne deɛ nka hwee Me wo ba me dɔm a Body splash ɛdɔɔso Me wɔ deɛ mɛdware awie a mɛkɔ asɔre a mɛyusi Me wɔ deɛ mebɛda a mɛyusi Ɛnti ɔno ankasa ɔnim flavors no Ba I think sɛ eh, it's time a about we the women no yɛnya some Perfume so bi wɔ hɔ a at the moment a wobɛfa no ɔte yɛ pa cos da biara wobɔ wonim sɛ adeɛ wei deɛ nso ɛka wo ho na ɔtwe w'ani ɔho me kunu ɔno koraa no no deɛ brɛ wo kɔndɔ nti wai wobɛhu sɛ sɛ nana me deɛ mabrɛ o na nana deɛ m'ani aha nanso wei a ɛgu wo ho nti menim sɛ ɔmma wo mmerɛ. Nti sɛ yɛka sɛ yɛma wo ho nya hwam a, ɔno no da biara wo ho nhwam dada, wote aseɛ? Da biara. Momma me nkenkan yɛ text messages na ɛm sɛ adɔɔso dodo. Obi se, Nana you are looking so beautiful, yeah, it's true, I think what makes sex attractive is after the man has returned from work. You need to look sexy You need to look sexy and hot This is from Mami Jane Mami Jane menim sɛ wohwɛ yɛn You need to look sexy and hot ɛwɔ kwan bɛn so mɛtumi ahyɛ short nika meluku sexy mɛtumi ahyɛ pant nko a meluku sexy and hot but we are looking for what makes man attractive agye wo bɛyɛ a ne kɔn bɛdɔ Ɔte aseɛ? Ɛbɛma n'adwene aba so sɛ yeah, this is what my wife, even sɛ wonka no no koraa no, n'ani aɔba sɛ ah, Abena wei deɛ ne deɛ aba no fam. Ɛno na mepɛ sɛ mo, mo, mo, mo, mo, moma me, moma me ɛyɛ aware. Cause what I know is, sex ɛyɛ something a ɛyɛ sweet. Sex release tension. Yɛwɔ important bebree wɔ sex mu. Nti nyɛ sɛ ebia wobɛsosɔ wabɛsosɔ ne nofo. Ɛnɛ mmarima bi wɔ hɔ a, wɔn nofo no ano sɔ no mpo wɔn nim yɛ. Instead sɛ wɔsɔ ano ketewa bi no, wobɛhu sɛ wɔasɔ wo. Yɛn nofo no ano no, ɛyɛ so texture, ano yɛ mmerɛ. Nti sɛ wɔsɔ ano no koraa na ɛyɛ so insensitive, wɔansɔ no yie pɛ, wobɛhu sɛ na ayɛ wo yaw. Hɛ, obi tumi sɔ wo nofo na wo feelings ate kɔ. Yɛtumi sɔ wo nofo Na sɛ deɛ wosu aduru bi a, sɛ wo ho na ɛba a, ɛwɔ sɛ ɛte kɔ. Paapa, wei deɛ wobɛboa yɛn. Ɛkwan bɛn so? Sɛn na wobɛsi ayɛ wo nsa no sɛ wo nsa no ɛbɛyɛ dry na wode akɔ so ɔbaa no mu anaa wobɛhia biribi wo nsam no bɛyɛ wet na wosɔ ne mu a kyerɛ me mu. Wɔn sɛ mmaa no nufu no sɛ na wodi kan ka no ano yɛ mmerɛ.
Na yɛnsuo mu ɛmmia. Wo nsa wei kɛkɛ mpo, woreto ano ha sei a na wotepu no, wotepu no sei a, ɛbɛyɛ no dɛdɛdɛdɛdɛ. Wotepu no sɛ sɛ. Wode sɛ wode wo nsa no fa ne nufo no ano a. Wode nsa no fa nufo no ano sei, sei a. Ba wokɔ mmia a, wɔbɛnya yareɛ. Ɛmmia. Ɛna yɛn su no nyinaa mu nso ba ɛnyɛ asɛ n'ano na wode nsa no tip ɛde ɛfa ano no saa bó sɛ na ayɛ no dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ baako yɛ no sɛ ɛyɛ mepɛ sɛ onya feelings ne ɛne na womiamia pɛ ɔkyerɛ wama no yareɛ ɔbaa ya na wɔsusom na wɔmia ɛna bi dabi yɛmia no saa ade baako no sɛ nofoɔ no badwoa wɔ mu badwoa wɔ nofoɔ no mu. Enti sɛ wosɔ nofoɔ no mu a na wohia a, ɛyɛ a na yaw wɔ mu. Wo nsa te sɛ deɛ wɔaka no, wo nsa kɔ kɔmmoti ha no. Mepɛ sɛ mekyerɛ biribi. Always biara sɛ wo deɛ wonni liquid anaa wonni nku bi a, wo deɛ ntasuo kakra bi fa ka wo nsa no ha na fa to ɔbaa no nofo no ano na wo nwan no kakra. Wanwan no no kakra no a, wode wo nsa wei kakra no akɔ mu. Yɛsɔ mu. Like this wosɔ no fɔ na like this na womia no kakra kakra sei ne ho tumi ba abere akɔteɛ no koraa no ɛnto ɛtwɛ no ano ne ho tumi ba abere akɔteɛ no koraa mpo ɛnwura ɛtwɛ no mu nti sɛ woyɛ w'adwene sɛ a mɛyele no no ɔbɛbi wɔ hɔ a ne nofo soso yɛ ne nofo soso nti ɔpɛ sɛ ɔbu mi Obedu hɔ a na ɛte sɛn a baby I miss you baby ah medɔ nyame mɛpaa w'ani so ama baby a wo feelings no wɔ bi a te hɔ ɛnte sɛ deɛ na misa ne mɛka no ɔse ɛwɔ sɛ wode wo nsa no ɛfefa nufoɔ no ano mame you wo so so woayɛ ɔbaa ɛhe na wo kunu sɔ wo a ɛyɛ wo dɛ.

sound bi sisi a cause entumi ma sɛ ɔsosɔ mu na wɔyɛ wayi a ɔsosɔ mu a w'apene yɛ bɛn. Wobɛmie me Nyame na woyɛ me sei na wokisi na megyegye ho na Gyegye ho no bi na mepɛ mepɛ sei no gyegye ho no bi te sɛ dɛn cause obi tumi kisi ɔbɛ bi anaa wo tato ɔbɛ bi wɔyɛ ɛn o feelings ne nyinaa ate kɔ bidɔfo hwɛ adeɛ No foɔ no ɛhɔ na feelings no wɔ yɛ nɛ mmarima yi koraa no feelings na ebu wɔn no fɔ na wasom no ah baby daddy ah oh my god ah ah ah na sɛ wokɔ yɛ ɛgye yi oh my god what is that. Mrs. Jennifer, hyɛ me bi sɛ wo ankasa hwɛ sɛ woadware, woayɛ mmerɛ, wɔasosɔ wo mu, wɔakisi wo, ntasuo ka ntasuo, tang nam wo se no ase, ɛkokɔ ah, and down, na nneɛma rewurawura wo mu. Ɛdeɛn wo a wohwɛ feelings no a o response wo body language no sɛn na ɛsi fa no. Biribi rekɔ so saa a wobɛhu sɛ wo ara koraa no woahwɛ a dede bi a wobɛyɛ no obi wɔ ne dɛm koraa a wate because saa ade no deɛ ɛduru saa time no ayɛ dɛ ankasa. ɛndeɛ nokorɛ ɛɛdɛ sɛ dɛn sɛ yɛwɔ na ɛhwɛ gu onum na ɛɛdɛ anaasɛ asikyerɛ bi na ɛɛdɛ ɛɛdɛ sɛ sɛn mm, sɛ ebia wone ne hyia na mo ɛyɛ saa ɔsosɔ ɔno fo ɔyɛ wo sɛ ɔde ɔde nsɛ wurawura baabi baabi a ɔhwɛ yɛ a ebi kura tumi bɔ dam ɔkɛtɛre so ebi tumi su papa
Wei na aka ama makae makɔkora bi a mehyia no na mabisa no sika ɔpɛ sɛ ɔkyɛ me sɛ wɔyɛ stingy ɛhɔ nam sɛ da bia wonim afena no medada na ɛna krakyefo adaroma ɔmo ma me very smooth na the room was hot na mede papa yi kɔɔyɛ na yɛduru hɔ wieɛ no

Ɛnneɛ bɛhwɛ, Jack Chan kyɛn yɛn mpa no so a, ɔkyɛn ne sɛ wɔhwiri kɔ wiem. Karat no, metwa fa left na ɔde afa right peta me ba no. Ɔse, Nana, Nana, Nana, bɔ m'aso mu, Nana, bɔ m'aso mu, Nana, bɔ m'aso mu.

Ma menka nkyerɛ wo sɛ bɛrima no aba. Wabrɛ. Woama no nsuo adware. Woama no aduane adi. Wanom nsuo no. Watena ase. Me maame ka no te, wɔse hyɛ night wear yɛ light. Very light. Wohu no, wonim ne colour. Ɛnɛ colours no adɔɔso. Ɛwɔ sɛ wotumi pɛ no what colour ɔpɛ so ɔpɛ. Ɛyɛ no akɔnnɔ. Ɔno ankasa sɛ nka ɛyɛ aduane a, nka ɛyɛ very very appetizer. na woahyɛ na woadaadaa no ho ɔɔdaa wo ayɛ a wode akɔfa n'anom ei advert yɛ yɛyi no dadi na wonhwɛ hwɛhwɛhwɛhwɛ na wode ato hɔ ama no wobɛhunu ɔpagya ne sɛ ɔse a advert wei ɔse dadi ɛno na meka ɔnyɛ advert na ɛwɔ tv no so na nka ɛnɛ ma lunch new night wear sɛ na wohu no na wode daadaa n'anom ɛbɛka sɛ ɛfɛ Cause anwummerɛ no pɛ sɛ wotua ka. Ɛnyɛ sika nkɔ na ɛde tua nneɛma a motɔn ma yɛn ne ka o. Ɛnyɛ no nkɔ na ɔsɛ mode gye mo point. Yɛwɔ nneɛma bi a wɔatumi de agye mo point. Ɛyɛ adi m'akyi. Ɛbra me nkyerɛ. Na na mo se night well asan.
Afei nso so ɛsɛ sɛ woyɛ ɔbaa a wobaa bi fua. na woayi ɛno, ɛde fi ba wo ho, ɛde nka koraa ba wo ho. Ɛsɛ sɛ wosiesie wo ho. Ɛnɛ nneɛma a aba dɔɔso, nneɛma a ehwam dɔɔso. Fɛs no na yɛn nsu anka atwadeɛ, ara atwitwitwiw mmɔtoa mu baabi baabi kama. Ɛnɛ ne nyinaa ni hɔ. Nti deɛ ɔde tɔ atade ahyɛ koraa mpo no a, ɛ, ɛ, wompɛ sɛ obi bɛgye wo kunu no nti na wode atotɔ saa nneɛma no. Me nua yi kaa sɛ na wapɛ spray, sure, biribiara. Madam nso kasa, ɔse ɔwɔ nea wɔde gu ne ho kɔ asɔre na ɔwɔ nea wɔde gu ne ho da. Ɛyɛ ampa nso so. Obi wɔ hɔnom a, barima bi wɔ hɔnom a, wode spray no de anoɔden gu wo ho kɔda mpa mu a, Mara pɛ ɔbɛsɔ de agya wo. Ɛyɛ ne nyan.
Ɛnyɛ perfume bia nso ne perfume kɔtɔ five cedi perfume two cedis perfume na wode ɛyɛ nyan perfumes ne bi wɔ a ɛyɛ cheap. Ɛno nti ɛna yɛka kyerɛ sɛ bra krakye perfect body therapy brɔma so yɛyɛ yɛwɔ perfumes designer perfumes perfumes papa Kevin Klein ɛne Gucci ɛno na sɛ ɛgu wo ho a Wo kunu no koraa no kɔn bɛdɔ wo. Me dɔfo text messages no adɔɔso obi se Nana deɛ me yere yɛ a it look attractive sɛ dabi onim sɛ mepɛ wine sɛ dabi a ɔbɛnom wine ne n'ani so ayɛ hot nti ɛnneɛ ɔpɛ cools Celine Dion nnwom bi no ɔde ahyɛ mu after that no then I want to see her dancing Ɛno nso ɛtumi atra ase. Ɔse ne deɛ no yɛ kums. Ɛnna ɛnna mo anka nkyerɛ mi o. Oh.
Ɔn sɛ asa no nso asa no ɛyɛ na ɛyɛ exercise. Asa biara yɛ exercise. The way a ɔbɛhyɛ da asa.

Mo mo wɔ hɔ? Mo wɔ hɔ o. Yeah, na nnwom bi si so na wasitati na ayɛ sɛ obi atopa no na obu ne mu na ɔsɔ ne nufu mu hmm. ne adeɛ nti wa attract you the man. Ɛna nnwom no bi so wɔ hɔ koraa mpo a ɔnsa bɛte. Mo na ɔretie wɔ n'asom no, mma saa, mma no nnya adwene bi kɔ ne yere no nkyɛn. Te sɛ ebia like wo de bɔ no nnwom eyi beat your father if you break my heart I'll beat your wo de nnwom no hyɛ mu no ne sɛ deɛ ɛsi to na woyɛ no wobɛtumi ataache no na wosu woyɛ na woyɛ sign bi na woyɛ biribi saa de kyerɛ no no koraa bɛma no anya Eyi bia ma wahu sɛ ebia biribi sei yɛ papa.
Can you date your your your husband's father. Me ntimi deɛ but ɛyɛ nnwom. Na ɛnwom no ne rhythm no na wode pɛ anaasɛ ɛmu nsɛm no? Cause sɛ wo kunu kɔte gyina so na ne kɔn dɔ wo twɛ. ne kwan dɔɔd sɛ ne mɛdi me yere na wɔ wɔ mmɔten behind na wɔ bɛ tena ase anaa wɔ da akɔnwom na ɔkɔ fa ɛbɔ ne nwa bɛhyɛ me if you break my heart I go there to your fa Obi wɔ hɔ a, na wo nte nkɔ. Obi wɔ hɔ a, wo ne ne na ɛteɛ enti ɔnim neɛ wo pɛ ɛne neɛ ɔnim neɛ wo mpɛ nti obi wɔ deɛ ayɛ no ayɛ no ayɛ no enti ɛyɛ ne dɛ nti sɛ wo yɛ a ɔnim sɛ bia biribi sei ne sei nti na ɔyɛ dɛ ɔpɛ sɛ wo kyelɛ. Obiara ne deɛ ɔde atete ne kunu anaa ne mpena. Oh, okay, okay. Ɛhɔ ɛna Celine Dion ɛbɛka akyerɛ sɛ I wish I could go back to the very first day I saw you. Ɔpɛ sɛ sɛdeɛ mosi ebia na mowaree akyɛ. Mo mo motena ase akyɛ na nneɛma bi a moyɛ no saa night no ɛn sɛdeɛ wososɔɔ ne mu na wo kiss no na wo fee n'ano no ɛma no kae first time mo hyiaeɛ ɛnti awareɛ no mu nsɛm no anaa sex no ɛnyɛ sɛ mobɛhyia da no ara anaa mo aware tetetetetete na da koro pɛ wode bɛsosɔ wo kunu anaa wo yere mu ɛna ɛbɛma mpa so nkɔmmɔ no ayɛ dɛ but da biara wɔ sɛ wo keep yourself neat Text messages no bebree na abɛka me nsa, obi se Nana I wish I can watch you on Facebook, of course wobɛtumi a search me wɔ Facebook Nana Adwoa Agyewoa 6311 at gmail dot com, wobɛtumi a log in into me Facebook page, ɛno nso so wo nsa bɛka yɛn na. Ɛnɛ yɛse social media a, nneɛma no a ɛyɛ attractive no, ebi wɔ Facebook, ebi wɔ Twitter, Instagram ne nnansefo. Ɛyɛ nokorɛ. Motumi hwehwɛ pictures no bi a, ebi wɔ hɔ a ɔkɔ adwuma bɛtumi ahwehwɛ pictures no bi a wɔ Facebook no ara na atwe n'adwene ama so. Anaa yɛnhwɛ adeɛ, pono, pono, ɛtumi, ɛtumi ma. W'adwene mfa so sɛ na menni sex anaa? Anaa na menyɛ sex? Ɛtumi. Ɛwɔ kwan bɛn so? Wohu sɛ the way a wɔyɛ no, ɛbɛtwe w'adwene aba so. Nti sɛ ɔbaa ani wo ho a, woahwɛ wobɛpue abɔnten akɔhwɛ bi. Ɛsɛ worehyɛ mu na ɔbaa ani wo nkyɛn a,

Wo nko ara tumi hwɛ po no. Oh, Wọ́n náà wọ́n yọ ọbí asosọ nso àwọn nǹkan tó ń kọ̀ tá ní sẹ́ wọ́n hwẹ́ pọ̀. Maame Jennifer, sese no, nneɛma bɛn bi mpaa ɛna etumi ma ɔdɔ mpa so agodie ɛyɛ nika.
Bɛn ma ne yɛ nika sɛ. Wowɔ ɔbaa no te sɛ tam biara a, wonya size a wode bɛ wo ne bɛrima no de bɛhyia. Na bɛrima no nso so tam biara ɛsɛ sɛ ɔno nso so nya ɔdɔ kɛseɛ de ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a tam biara no ɔwɔ adwuma mu koraa woayɛ kɔɔ hello dadi wowɔ yi woyɛ adwuma a wo ho te sɛ wadidi Woayɛ no saa. Ɔno nso so wɔ hɔ a na wafrɛ wo, Ei, ɔnɛ nɛ adɛn, ɔnɛ adwuma mu bɔkɔɔ? Ɔse, Oh, bɔkɔɔ. Nti mo mmienu no, modi mo ho nkɔmmɔ bɛɛ mprɛnsa, mprɛ nnan ansa na adeɛ asa. Megye di sɛ ɛno nso bɛboa ma ɔno a woyɛ no saa no, na ama n'adwene reba fie. Tɛm biara, n'adwene wɔ wo so ne wo mma ne wo ankasa wɔ fie. Woanyɛ saa na sɛ obi wɔ wo nkyɛn, ɛnnɛ mmaayewa no aba no, ɔde n'ani n'ani kura kɛkɛ de gye wo kunu ma no yɛ yie. Because the way a ɔbɛyɛ no, na wa ne nanteɛ bi, ɔbɛyɛ style bi. Na ebi koraa meka sɛ, ɔsɛ ɔbaa aberewa, wonim saa style no yɛ. Nti more no a woyɛ kɔɔ, woyɛ kɔɔ no, na n'adwene wɔ fie. Woamfrɛfrɛ no saa, na ohyia no ɔgye ne number. Da biara ɔbɛfrɛ bɛprɛ nan, na wo a woyɛ yere no womfrɛ, wonka, wonyɛ hwee kɔpem sɛ anwummere a ɔbɛhu n'anim deɛ a w'ani bɛte no na obi de kɔ. Na obi de kɔ. Enti sɛ ɛwɔ hɔ a na wafrɛ no, Daddy, ɛnnɛ adwuma mu rekɔ sɛn? Baby, woadidi? Na worefrɛ no na woka dɛ anwummere yi yɛbɛdi yɛn ho nkɔmmɔ. Ɛnyɛ nkɔmmɔ sɛ ɔbaa dɛ deɛ adwuma mu te sɛn na ɔka kyerɛ wo no, ɛno na ɛyɛ nkɔmmɔ no kɛkɛ. Wo deɛ kae no, dadi mayɛ ready. Ɛm, kyɛ sɛ ɔno nso so ɔfiri adwuma mu ba nyinaa no sɛ memmra no na abene se so so so so koo na biribi ayɛ hot. Ɛnti ɛnɛ Meda m'abadwafoɔ ase. Mɛda mo ase. Maame Yu, Nyame nhyira wo sɛ wo baeɛ na ɛnɛ wo education a wama yɛhu deɛ it makes sex attractive. Yɛbɛda yɛ papa Emmanuel Sekyi ase. Se reply police ɔno deɛ wobɔ police aba se gyina suo no kyire na ɛno na ɔde poma wo a ɔsi yes bɛɛmɛ bɛ fie ɛne me se mama mpakyɛw ɛma me nkama sɛm baako bi ah fatwa ɛno a ɛna afei nso so ɛsɛ sɛ wogyegye bɛɛma no so ɛsɛ sɛ wogyegye ne so ɛna ɛda hɔ na wɔanyi sika nto ɛma an ɛna hello wokɔ ɔde no ɔmfɛ sika nto daabi ebi a na saa da no koraa yɛ fie ebi wɔ so a na ebi ni hɔ Saa da no koraa na ɛfrɛ no bisa no sɛ, Wobɛdi deɛn? Na ɔka sɛ, Ei, me koraa me werɛ fi. Ɔse, O, nyɛ ɛno nti na merefrɛ wo. Deɛn na wobɛdie? Hwɛ, ɛnyɛ aduane a wopɛ na ɛsɛ sɛ wonoa de si bɛrima no hɔ o. Ɛsɛ sɛ wobisa ɔno deɛ ɔbɛdi no na wo ne wo mma no nyinaa mobɛdie. Wotaa yɛ saa a, w'awareɛ gyina, w'awareɛ kyɛ, ɛbɛboa wo. Nanso kakra na ɛwɔ mu no. Medase ma ma you say wanyi chop money anto hɔ ɛno ne nkyerɛ sɛ na kɔ homa asa ɛwɔ saa da no ɛwɔ sɛ woyi bi to table no so wafrɛ no sweetie ɛnɛ wobɛdi dɛn ɔka ɔsɛ dɛ don't worry ɛnɛ wodi Ɛsoro deɛ na wadi aseɛ deɛ na medɔfo ɛno nko ne style sɛ ɔbɔ ɔbɛyi wo. Woammɔ akɔ nhoma na wayiyi wo ma wuram apopo asi ne hɔ ɔde wura soro na ɔde awura nkyɛm ɔde wura mfimfini na ɔde awura center ɛhɔ na adeɛ kye a ɔma no mu apiafo ne wura mɛmɛ yoo yɛbɛda ase. Yɛn nso da nkɔma mo nso ɛnɛ me mmerɛ no nti Messages no dɔɔso. Ɛberɛ no nso ayɛ bi. Sɛ meka sɛ mekenkan, adɔfoɔ, mo ne me dɔfoɔ momfa nkyɛ me sɛ mantumi ankenkan. Nanso so mɛkɔ Facebook na mareadi mo messages no. Yɛakreti group nso wɔ WhatsApp. Wobɛtumi de wo message no afa WhatsApp group, asan de afa wɔ Facebook nso so. Yɛbɛkenkan. We will share the ideas. Yɛbɛhu, ɛbɛma yɛahunu deɛ ɛma awareɛ ɛkɔ fam, ɔdɔ. ne mu nkekaawa, sɛdeɛ yɛsi die, sɛdeɛ yɛsi mene, sɛdeɛ yɛsi tafere mu, sɛdeɛ yɛsi yɛ biribiara ama ɔdɔ a ɛresa, aware a ɛnyinya ayɛ besi basaa no, yɛbɛkeka ne nyinaa abom na ayɛ very very hot, hot night dwumadie yi so. Ɛyɛ hot na mɛda maboafoɔ ase ɛyɛ krakye perfect body skin and therapy ɔmo na ɛfrɛ me wobɛtumi asan afrɛ me ɛwɔ 0548221840 0548221840 wobɛtumi afrɛ me baabi a nana mewɔ bia mɛtu mirika no maba wɔ kɔn no mpanifoɔ se sɛ ahoma no wa sɛ dɛn yaa Ebewie waboboa no. Scratchy Pepper Skin and Body Therapy ɔmo na asɔ m'ase no ama ɛnnɛ Nana Adwoa me ho ayɛ fɛ sa m'ase m'afie okɔ Scratchy fɔɔ aso ɛyɛ a yɛwɔ cosmetics shop a nku abɔduɔ ne nyinaa ɛwɔ sɛ bɛɛma w'afunu ayɛ dokosee ayɛ sɛ handbag na wopɛ sɛ ɛtwetwe a Uva krakye pɛɛpɛɛ skin and body therapy yɛ bɛ boa wo afei me crew me spo me producers me camera men me da mo ase ɔmo na aboa ma dwumadie nyinaa so wo hwɛ me table yi so ɛ ɛso ayɛ fɛ wei nyinaa afiri krakye ɛsoɛ yɛ krakye group and companies ɔmo deɛ ɛdeɛ na me dɔfo wo pɛ bra yɛ sɔ yɛ na bohu sɛ yɛ wɔ nipa.